Dostlar salam. C++ den kodlama derslerimiziň dördünjisine hoş geldiňiz. Bu günki wideoda C-iň statementyny öwrenerkän, C-iň statementy näme, näme işleri ýerine ýetirýär, nirde ulanylýar şu zatlar hakyndaky käbir zatlary öwrenýäris. Ilkinji bilen C-iň statementy näme diýen sorag bilen başlamakçy. Ýagny C-iň statementy bolanda, ýagny programma C-iň statementy arkaly gara reňkdäki penjirede ulanyjydan bir baha isleýär. Soňra ulanyjy bir baha ýazýar, ýagny Ulanyjy bolanda biz bolýarys, ýagny ulanyjy bir baha ýazýar, islenen bahany ýazýar we programma ol bahany bir ýerde saklap galýar. Ilki bilen gara reňkdäki penjiredäki ulanyjydan soralýan bahanyň haýsy üýtgeýän ululykdadygyny biz kodlama arkaly bildirmeli. Ýagny biz kodlama arkaly gara reňkdäki ekranyndaky, ýagny ulanyjydan islenýän bahanyň haýsy üýtgän ululykdadygyny biz ilkinji bilen programa bildirýäs. Ýagny has düşnükli bolar ýaly kodlama arkaly dowam edeliň. Şu ýerde ünsüňizi çeken zat bolup biler, şu ýerde temanyň adyny ýazdym. Ýöne şu ýerde temanyň adyny ýazyp dowam edip bilerin, ýagny programa hiç bir päsgeli ýok, sebäbi şu ýerde iki sany iki sany belgi goýdum, şul iki sany belgiden soň Şu liksany belgi, ýagny aýratyn belgileri bar şular ýa. Şu liksany belgiden soň soňky ýazan zadyňy, ýagny soňky ýazan setiriňi, setiriňde şo liksany belgiden soňky ýazan zadyňy programma görmezlikden gelýär. Ýagny hiç ýeri okanok şu zatlary, şoň üçin ýazdym. Aşakda dowam edeliň, ýagny geçen sapakda aýdyp berşim ýaly, Geçen sapakda üç sany üýtgän ulluklar hakynda gürrüň edipdik, ýagny integer, float we string atly üýtgän ulluklar hakynda gürrüň edipdik we şol gara reňkdäki penjirede ýazdyrjak bolýan, ýagny bizden islenilýän bahanyň haýsy üýtgän ullukdadygyny birinji bilen programa özüne tanatýar. Ýagny şu ýerde integer diýeli san bir diýip ýazaly. Görşüňiz ýaly we şu ýerde ilkinji bilen cout ýazaýyn. Xiaoda soň iki sany kiçidir belgisi gelýärdi, soňra bolsa şu ýerde Xiin ýazaýyn we iki sany uludyr belgisi bilen ýazylýar Xiin ýazylanda. Şu ýerde Xiaod bilen Xiiniň ara tapawudyny gysgaça aýdyp geçmek isleýän. Şu ýerde Xiaod bilen başlaýyn. Xiaoda meselem Xi diýmek C++-yň ilkinji harpy, ýagny Xi harpyndan gelen, soň si, siden soň gelýän out bolsa, ýagny informasiýany daşyna bermek diýen manyny aňladýar. Şu ýerde indi si, si in hakynda aýtmak islämde, ýagny si bolanda si plas plasyň ilkinji harpy, in bolanda daşardan informasiýany içine alýar diýmek manyny berýär. Edil şu si plas plas programmasynda ilkinji bilen si out bozalyň we şu ýerde san bir Şu ýerde bir zat ýazaýyn we indi özüm ýagny şuny ýazmak arkaly biz programma näme diýjek bolduk, şony birazjyk aýdyp bermekçi. Ýagny şuny ýazmak arkaly biz programma aýtýas, ýagny ulanyjydan bir baka isle diýýäs, ýagny cin arkaly ulanyjydan bir baka isle diýýäs. We şol girilen bakany integer diýip tanadan san bir atly üýtgeýän ullugymyza ýaz diýýäs. Ýagny Şu ýerde integer diýip tanadan san bir atly üýtgeýän ullumyza ýazdyrylýar. Şu ýerde görşüňiz ýaly integer diýip bir san san bir diýip integer görnüşindäki üýtgeýän ullukda san bir diýip bir üýtgeýän ullugy tanatdyk C++ programmasyna. Indi aşaky setirde cin arkaly ýagny ulanyjydan bir san isleýär, ulanyjydan bir san isleýär we şu we şu sanyň Integer atly integer görnüşindäki üýtgän ullukda bolmagyny isleýäris. Görşüňiz ýaly, ýöne şu ýerde üýtgän ullugymyzy hökmany suratda biz C++ programmasyna tanatýarys. Aşaky setre geçeliň we işledip göreliň. Şu ýerde cout arkaly statementy başlatýarys we iki sany kiçijir belgisi bilen dowam etýär. Goşa dyrnagyň içinde birden sanyňyz diýýäs, iki nokat goýýas we şu ýerde San bir diýip ýazsak. Siziň pikiňizçe şu ýazan kodumda dogry bolarmy? Meniň pikirimçe ýazan kodum dogry bolmaz, sebäbi şu ýerde görşüňiz ýaly iki sany üýtgeýän ullugy bir setirde arasyna hiç zat goýman ýazdym. Ýagny şu ýerde iki sany goşa dyrnagyň içindäki ýazan zadymy, ýagny bir karakter bilen şu ýerdäki san biriň formaly hiç hili deň däl. Ýagny san bir bärde ýagny integer diýip tanadan, ýagny integer görnüşindäki diýip tanadan üýtgeýän ullugyma san bir diýip at berdim. Şonuň üçin şu san birim eýýäm meň integer görnüşindäki üýtgeýän ulluk bolup dowam edýär. Bu girilen sanymyz diýip goşa dyrnagyň içindäki ýazylan san bolsa bir karakter, ýagny, Hiç hili tanadylmadyk bir zat diýip dowam edýär. Şonuň üçin ikisindäki, ikisiniň arasyndaky, ýagny ikisiniň arasy tapawutlydygyny bildirmek üçin şu ýerde syýahatda bolan üçin iki sany ýene-de iki sany kiçidir belgisini goýýas we şeýleräk dowam etýär. Şu ýerde san biriň yzyna-da iki sany kiçidir belgisini goýup endline diýip setir setir göterdeli. Şu ýerde görşüňiz ýaly sinip düşleýän bahasyny tanatdym. Ýalňyşlygymyz ýok ýaly görünýär. Ýagny ilkinji bilen Ctrl S arkaly save etýäs, ýagny programmamyň içine ýerleşdirýäs. Ikinji F9 arkaly compile etýäs. Üçünji bolsa F10 arkaly işletýäs. Görşüňiz ýaly. Ýan sönüp duran bir çyzyk bar. Şu çyzyk bizden, ýagny ulanyjydan bir san isleýär. Ýagny on iki diýip ýazaly. Girden sanyňyz on iki diýip, görşüňiz ýaly çykardy şu ýere. Indi has has bir üýtgeşigräk bir zatlar barlap göreliň. Şu ýerde täzeden bir integer görnüşindäki üýtgeýän ulylyk bilen san iki we san üç diýip üýtgeýän ulylyklary tanadaýyn we aşakda Syn arkaly her hersini ýazyraýyn şu ýerde hersini isleýin ýagny ulanyjydan birinji syn arkaly san ikini isleýäs ulanyjydan ikinji syn arkaly san üçi isleýäs ýagny şu ýerde ýene bir zat aýdyp geçmek isleýän häzir şu programmany f dokuz arkaly kompal etsek ýagny ýalňyşlyk görkezmez ýöne Biz şular ýaly bir adam etse bolýar, ýagny her her üýtgän urlugy aýratyn bir sim bilen ýazyp oturman, şoňa yzy bilen dowam etsek hem bolar. Ýagny ýene-de iki sany uludyr belgisini goýýas, arkasyna san üç diýip ýazýas. Ýagny şu bir üýtgän urluklary bir sim bir siýne tanatýas. Görşüňiz ýaly. F-dokuz arkaly kompile etýäs. Görşüňiz ýaly ýaňy geçdik görkezenok. F-on arkaly işletýäs. Ýöne şu ýerde cout arkaly aşakdan zadymyzy ýazdyraly. Meselem cout diýeli. Siziň girden san sanyny diýip iki nokat goýulyň. Şu ýerde yzy bilen dowam etsem bolýar, ýöne has düşnükli bolar ýaly Şul san iki bilen san üçi aýratyn bir siýaotda tanadaýyn. Nokatly otar arkaly aşakdan dowam etýän. Täzeden siýaot diýip ýazýan. Iki sany kiçdir belgisini ýazýan. Indi san iki, san üç diýip ýazdyrsam siziň pikiriňizçe dogry bolarmy? Meň pikirimçe dogry bolmaz. Näme üçin dogry bolmaz? Ýöne şu wagt kelläňizde bir pikir bar bolup biler. Ýagny San iki, san üç, ikisem bir, şo bir üýtgeýän ulluklarda tanatdyň ýokarda, ýany ikisiniň kän bir tapawudy ýok, şo bir üýtgeýän ulluklarda ikisem diýip soraňyz bolup biler. Hawa, bulaňkisem intizratly, intiz, integer görnüşindäki, şo bir üýtgeýän ulluklarda ýerleşdirdim şu ýerde, ýöne bulaň Hersi aýratyn bir üýtgeýän ululyk, ýagny hersini aýratyn bir üýtgeýän ululyk diýip tanatdym. San iki bir özbaşyna aýratyn üýtgeýän ululyk, san üç bir özbaşyna aýratyn üýtgeýän ululyk. Şoň üçin şularyň arasynda, ýagny tapawudyny bildirýän, ýagny arasynyň tapawutlydygyny aýtýan iki sany ýene-de kiçidir belgisini goýýas. Görşüňiz ýaly. Ýöne şu ýazan kodlamamyzam birazjyk ýagny gara reňkdäki ekrana çykarar aslynda kody hiç kompal eder hiç hili ýalňyşlyksyz. Ýöne kodlamamyzy birazjyk üýtgeşigräk etdik ýagny birazjyk düşüniksizräk etdik şu ýerde kodlamamyzy. Nirsi düşüniksiz häzir F9 arkaly kompal edip F10 arkaly işledemizde nirsiniň düşüniksizligini has giňiş şu taýda göreris. F9 arkaly kompal etýäs. Görşüňiz ýaly hiç hili ýalňyşlyk ýok. F-on arkaly işletýäs. Ilkinji bilen şu ýerde şu ýerdäki soraýan bahasy ekranyň şu kysmyndaky ýazan kodtamamyzdaky bahany soraýar. Meselem on iki diýip geçeliň. Ol birden sanyňyz on iki diýdi we aşakdaky ýazan kodtamamyz üçin bir san girýär üç diýýäs. Ýara ikinji birinji sany ýazanymyzdan soň space arkaly bir boşluk goýas we dört diýip ikinji san ýazýas meselem dört bolmasada sekiz diýip ýazýas ýa bolmasa enter arkaly ikinji sana geçýäs göreliň görşüňiz ýaly siziň girden iki san sanyňyz otuz sekiz diýdi näme üçin otuz sekiz diýdi sebäbi şu ýerde ýaňkam aýtşym ýaly bulaşyk bir kodlary ýazdym sebäbi şu ýalykdan soň getiren iki sany üýtgän ulluklamyň arasynda hiç hili ýer goýar ýaly hiç hili bir kodlama ýazmadym. Şoň üçin täzeden bir kodlama ýazýarys. Ýagny ol boşluk ýer goýmagyň iki sany usuly bar. Ýagny meň bilýän iki sany usulym bar. Şoň üçin şu ýerden ýene-de iki sany kiçidir belgisini goýýarys we goşa dyrnagy açýarys şu ýerde. Ýagny birinji ýolumyz aşul. Ýagny Bu ýol aslynda ýörite şuň üçin däl, ýöne şuň üçin hem ulanyp bileris, ýagny şo bir zat bolýar. Ýagny şu ýerde san iki diýdik, ýagny şu ýerde karakter ýazmak üçin iki sany goşa dyrnak açdyk we karakteriň içinde boş bir diňe space basdym, hiç hili san ýazmadym, hiç hili harp ýazmadym. F doksan iki kompile etsek, Telefon arkaly işletsek, meselem, on iki diýsek, üç diýsek, dört diýsek, görşüňiz ýaly, şu ýerde şu taýdaky göçedyrnagyň arasyndaky goýan boşlugymyz sebäpli üç bilen dördüň arasynda boşluk goýdy. Has gowy bolar ýaly, şu ýerde we diýip ýazaly. We diýip ýazaly. F9 arkaly kompile etýär. Şu ýerde birazjyk ýene ýer goýaly. F10 arkaly işletýär. Görşüňiz ýaly, şeýle täzeden kompal etýäs. F9 arkaly kompal etýäs. F10 arkaly işletýäs. Görşüňiz ýaly, siziň girden sanyňyz 2 diýdi, ýagny şu ýerde goşa dyrnagyň içinde we diýip ýazdym, soňra bolsa ikinji sany ýazdy, ýagny 34 diýip ýazdy. Indiki aýtmaly zadym üýtgeýän ulluklaryn string görnüşinde bir string görnüşinde bir üýtgeýän ullugy girdip, ýagny harplar arkaly ulanyjydan harplary islemegini göreliň. Şu ýerde aşakda täzeden bir Ýagny üýtgän ullugyň string görnüşini ýazalyň. String görnüşini ýazalyň. String görnüşini A diýip tanadalyň. Aşakda bolsa sin diýeliň. Ýene-de iki sany uldur belgisi. A-ny tanadyň. Nokatda otur arkaly e, sin tamamlalyň. Soň aşakda cout diýip ýazalyň. Cout soňra iki sany kiçdir belgisi. E, şu ýerde diýeliň. Siziň ýazan hatyňyz iki sany iki sany nokat, ýagny iki nokat. Şu ýerde ýende iki sany kiçidire belgisi, ýagny şu ýerdäki string diýip tanadan string string diýip tanadan üýtgän ullugyny şu ýerde ýerine ýazýan we endline arkaly Twitter tamam ötýän. Görşeý ýaly F dokuz arkaly kompile etýän, F on arkaly işletýän. Şu ýerde ilkinji bilen etmeli zadymy? Şu birinji kodlamamyzy barlaýas, ýagny e, dowamyny gaýtýas sebäbi bular hem işläp dur, şo bir wagtyň özünde. 12 diýeliň, 4 diýeliň, 5 diýeliň. Şu ýerde bir aýtmagy ýatdan çykarypdyr. Has gowy bolar ýaly şu ýerde endline dip täze bir setre geçmesem, bul aşakdaky kodlamany şuň yzyndan dowam edip gitýär. Ýagny şulaň yzyndan dowam edip gitýär. Şoň üçin iki sany ýende kiçidir belgisi bilen endline arkaly setri soňlatýan we aşakda string kody täze bir setirden başlar ýaly F dokuz arkaly kompayl etýän, F on arkaly işletýän görşüňiz ýaly. Oňki diýmäge has üýtgeşigräk kyrk bäş diýeýin, girden sanyňyz kyrk bäş, segsen dokuz diýeýin, aşagam kyrk bäş diýeýin, siziň girden iki sany sanyňyz segsen dokuz we kyrk bäş diýdi. Indi men şu ýanyp sönüp duran çyzyjyň ýeten ýeri, edil ýeten ýeri ine şu taýyk etdi, görşüňiz ýaly. Si, siýin we iki sany uldür belgisi, a, ine şu titre ýetdi edil şu wagt. Biz bolsa ýazalyň şu ýerde. Gowumy diýip ýazaýyn. Gowumy? Sorag belgisi aşak setre çykarsa, görşüňiz ýaly, siziň ýazan hatyňyz gowumy? Indi aýtmaly zat, aýtmaly zat, e, bu wideoda aýtjaklarym şulardan ybarat. Eger-de e, bu wideo hakyndaky käbir soraglaryňyz bar bolsa, ýa bolmasa-da geçen wideolardaky e, Geçen sapaklarymyzdan käbir soraglaryňyz bar bolsa, aşakdaky teswirler kysmyna ýazyp bilersiňiz ýa bolmanda açyklama kysmyna öz mail adresi mail adresimizi goýarys şo ýerden bizi bilen kontakt edip bilersiňiz. Indiki wideoda görüşýänçäk hoş sag boluň.